Eh, madzibaba ajoshua ndini vari kutaura ndini madzibaba ajoshua zita rekubewa unonzi anyway mbwembwe anyway mbwembwe joshua izita rengono kana kuti izita rakatsidzwa nengirozi pandiri ndichiporofiti pandiri ndakatanga ndiine seven years Eh, ndakakura amai vangu vakashaika ndiri mwana mudiki mudikisa history ndichiudzwa ndandine three months saka baba vakaroora umwe mudzimai vaamaininavo saka ndakatanga kurarama upenyu hwairwadza ndaakugara namainini zvekuti ndaigona kudya chikafu kana baba vauya saka ndakatangawo kungoenda kuchechi vaisada ndiende kuchechi kumasowe nechikonzero chekuti ndaiudzwa zvavaiita saka ndiri pakati pekunetseko nekurarama kudaro ndakangoti ndakarara ndakangotanga kunzwa izwi ndichinzi muka ndichimuka e, chandichiri kurangarira Ndechekuti ndakangomuka ndikafugama. Ndakazopepuka ndiri pamasowe pasango. Eh, izwi raMwari kana kuti ngoni dzaMwari dzatondibata dzaakutoita basa pandiri. Asi dzakauya eh, nekunyaradza kuchema kwandaiita nekurarama. Ndomawiri akaida basa rengoni. Ndakananga basa remweya kubatsira vanhu ndiine 7 years dzekuzvarwa. zvekuti ndakatoaffectika padzidzo handina kukwanisa kupedza kudzidza chikoro nebasa rengonye rapa ndiri anga singachandipe mukana wekuti ndiwane mukana usiri wekudzidza ndaigona ngoti chero ndiri pachikoro ndaingobatwa nengirozi kana kuti ndiri mukirasi ndobatwa nengirozi ndotobva ndotoenda ndotoshaikwa ndotsvagwa wondiwana ndiri pamasowe handina kuziva kuti chandongoziva chekuti ndakanzi muka ndopandoziva chete zve zvakazoitika handizivi asi chandiri kuziva chekuti ndakazobengenuka pandanditori pamasowe pane vanhu eh, ndingati aputsikirwa neimba ndinogona kuvaka apfekedzwa mhepo yekuti haafanire kuroorwa ndinogona kubatsira Ndogona kuvabatsira abirwa ukabirwa ukakurumidza kuuya nine months dzisati dzadarika ndinokwanisa kugadzira zvinodzoka asi kana dzikapfuurawo ah, zvinogona kunonoka kana kutoramba asi ukati wabva mukubirwa eh, womba wandiona ndinogadzira zvichiita
saka ndo amunoti ndo matambudziko amunokwanisa kubatsira ese ekuti munhu anoda mabasa ari kutambudzwa nemhepo e, kune vanhu vanoromba mishonga vachida kuuraya vamwe vanhu vachiprotecta ivo life yavo asi vachida kuvhara life yeumwe munhu vachikonzesa matambudziko izvozvo spirit inogona kuizorodza but ndinodzosera back handikwadzi munhu asi ndinoti achera gomba mugomba rake nekutiwo kana ukachera gomba pamusi wemba yako wochera 6 mita woenda kwawaenda wodzoka umbosovera mugombo umbotshwa gumbo unopaa nemhosva iro wachera angwachida kuti arwadziwe nekutyoka ndiani inzwa iwe miti wazvo wazviita chandisingagoni chunhu chimwe chete handikwanise kubata zvinhu pamba pemunhu
kana muchiti kubata zvinhu kune vamwe vano vanoti vanobata zvikwambo padzimba dzevanhu hakuna zvakadaro ini chandinokwanisa inini munamato teuro simba rangu riri pamunamato handikwanise kuita zvekubata zvinhu pamba pevanhu izvi zvizvi kunyepera vanhu chandinogona inini ndinovaka muteuro Uti Mwari agone kudaira kuchema kwakwakusunungura kwamatambudziko. Ari kurwara, akazvarwa asingarwari. Ndinona kurapa. Ipapo, mhinduro ichionekwa papi? Ipapo. Akapengeswa nekuda kwemunhu ari kumutambudza asina mhosva. Iye akabarwa asingapenge. Ndinogona kurapa. Chinhu chasingagoni chete chinhu chimwe chete chekubata zvinhu pamba pemunhu. Handigone kunyepera Mwari. Chiri pandiri chinomira semiteuro yokupedza mamatambudziko ese mazhinji ndinomakwanisa. Yekubirwa ndingati ukabirwa chiita sekuti kasikei kundiona ukakasika kundiona six days dzakawandisa mindiro yekunenge wava nayo kuti andibhadharisi zvandinoita ndezvekuti example wauya uchirwara anditi marapiro anogona kusiya nditi depend neproblem iri pauri nemurwari wauri kuita chinogona kushanda mari yako iwewe ndichekuotherwise pamba pane munamato yandichida kushandisa ndiyo inokwanisa kutenga ndogadzira but iwewe kana zvakuitirawo kuti mangwana mwari vakuropafadze kana ndaita zvakuitira unofanira kuzocheukawo kuti panguva yandanga ndakarara pananga akarara musango akatsanya achitsanyira dambudziko rangu kuti ndikunde then kana uchinge wabirwa ndine zvandoda kuti eh, zvinogona kushanda mari zvekutsvaga zvekuti ndiite zvandinoita asi ndinoti aba ndiye achandibhadhara iwewe wandabatsira kana wafara wapembera ndizvawajirwa namwari handikuchaji kuti ndipe chakati chinokwanisa chekugana nemaputi chasunungurwa hana yako kuti utende nacho zvakanaka kana uchinge wakoniwa kunditenda fugama utende mwari baba nekuti ndova kusunungura okay.
saka imimi munobatsira vanhu vari kure zvakadii chero asiri muno muzimbabwe munokwanisa kumubatsira muzimbabwe chero ari kuamerica chero ari kuuk chakakosha chete Zita rake nesenemu nemutupo. Okay. Chechipiri ndokumbirawo e, wauya kwandiri uchida rubatsiro handidi kuudzwa dambudziko rako inja ndinokumbira chete tisatataura zvakawanda ndinoda zita rako sene mune mutupo wako inini ndega ndinichatsvaga dambudziko rako kana ndiri muporofiti ndichigona basa kana wabva wa, warasa foni unofanira kuudza kuti warasa foni zvimwe zvinozouya mushure mekunge chinhu chekutanga tofanira kunanga main point yashungurudza mwoyo wako kuti uzontsvaka
ko madzibaba mune here matambudziko emimi amunosangana nawo mubasa iri amunoti eh, haa aya ndo machallenges kana kuti mune zvinorema zvamunombosangana nazvo e, maererano nemabatsiriro amunoita vanhu ya yeah, aripo Eh, ndingati kunogona kuve vanhu vari kupenga handiti muri kundinzwisisa zvinokwanisa kurapa kazhinji kacho ari kupenga ndinotogara naye mudare rangu buda araiti imwe challenge kune vanhu vari kubata mushonga vogadzira vana kuti vasaroorwe kana kuti vogadzira vana kuti Haafi akavaka imba inenge nhasi anouya mangwana auya mangwana anouya. Machallenges iwawo akawandisa anouya pano akawanda but tinomasova. Chekutanga tinobloka spirit iyoyo matambudziko akadaro ndo ari kunyanya kuita sei ari kunyanya kuuya neatorerwa imba nehure kana negirlfriend vemurume iwaye akawandisa tinosova ipapo ndimaniriza ari kuda ane business nekuti kune vamwe vanokwanisa kuita business but anokwanisa kuramba achitenderedzwa paone position asiri kwanisa kusimuka zvinhu zvinokwanisa kugadzira kuti ndisimudze business rake pasawana ane power rekubloka okay. kana Saka, kuti munhu imimi pachenyu ramunoti dambudziko like mapa mabva kutaura zvekuti munhu mwe munangona kuya achipenga yeah. munotakura mutoro wake mogara naye imimi ah. kusvika ava right ah. mune mamwe here matambudziko ekuti Anogona kukudzoserai kumashure asi kuti semunhu waMwari munozozama. Yeah, aripo. Unozo traya ndopana chataura vanjeti dambudziko remunhu ndotototsanyirwa because rimwe rinouya rine power. Unofanira kutora nguva yekuti unofanira kunamata Mwari nezita remunhu auya neproblem uchikumbira kuti Mwari amunzwire tsitsi. Chinhu chekutanga usati waita zvese unotanga kukumbira Mwari. Chechipiri unofanira kutanga wabvunza Mwari kuti Chii chakaitwa kuti munhu uyo azopenga? Wambova wati unofanira kutangira pakatangira dambudziko, ndochinhu chekutanga. Ndopaunofanira pakasungwa kuti munhu azopenga, ndopaunofanira kutanga wasunungura first. Wasunungura ipapo worapa munhu, ukasona hembe ukasaipenda inorudunuka, kureva kuti wamurapa Ah right, iwe wakufana ndakufanira kusunga munamato wangu mhiko yangu yekuti chero mangwana vada kuzama kuti vadzose problem iwe kana da kuchinja option iwe vachi another problem aisvike inodzokera inobouncer back. Okay. Saka zvinoroti madzibaba munhu akanzi agadzirwa kuti afe. Yeah. Imimi pamunoti achera gomba ngaawire mariri kwazviri kudzokera munhu anotofana kufawo anotofa because aurawa nezvinhu zvake zvinhu zvandinoita zvanga achida kuita pane mumwe munhu kana iwe ungada kuti munhu aguruke zvigunwe zvako ngazvigurike iwewe unzwe kurwadza kwazvo mamwe machallenges kune mamwe machallenges ndeye cancer ari kunyanya kuuya pane vari kuita cancer muchibereko vakadzi Matambudziko ari kuuya akanyanya but Mwari vari kumabatsira vachisunungura vanhu vachisunungurwa vachiita zvakanaka. Saka in other words madzibaba muri kuti munokwanisa kurapa cancer? Ndinogona kuirapa kana ukakurumidza isati yakura ndokwanisa kuirapa. Ko ndezvipi zvimwe zvirwere zvekuti vanhu vanozvo like zvirwere zvatinoziva kuti izvi zvinoda chipatara asi munogona kuti huyai nazvo kunoku zvimwe zvisiri cancer? Ndingati zvazvinoita kuno handizvo ndingatsanangura ndichiti chi kuno urwere uno kupfeka munhu wokuti vanhu vanoona munhu akarara vachiti apa chisina hapana option apa pachadi mwari apa pakuda chipatara inini munhu akane problem problem isina kukonzereswa namwari edza ari kurwara murwari roupi muri kunjenzwa isina kukonzereswa namwari kana chiti kukonzereswa namwari kana wakazvarwa uri bofu andigoni kukusunudza
kana wakazvarwa uri chirema andigoni kwasi kukuswatanudza andigone asi kana wakazvarwa uchifamba iwewe wombowaso gadzirwa utadze kufamba Andinotsanya kusvika Mwari andidaira. Okay.
Inini madzibaba pandinoda kunyatsonzwisisa uh, ndepekuti sezvamareva kuti kana wakazvarwa uri bofu hazvigoni uh, kuti munhingirike mubvise mu, mu, ubofu yeah. ko pane zvirwere zvakaita sekuti chirwere chatambotaura chekensa yeah. e, eh, mabp shuga madiabetes kozoita yeah. zvekuti ngatitii munhu aita accident yeah. abhenda gumbo mm. watourema ka eh. haana kuzvarwa akabhenda gumbo eh. zvakaita sezvirwere zvakadaro nekuti shuga iriko yakagara iriko tinoziva kuti iriko zvirwere eh. zvakadaro munozviu but kune imwe kune umwe urwere unokonzereswa neproblem nemunhu oh. waanofanira kugadzira waanokwanisa kugadzira ukanda pamunhu okay rega nditaure pamati accident mm. kana ukauya ukati accident ukachuka makumbo pano kana kuti ukachuka gumbo one kana ukachuka ruoko andikwanisi kuzoswatanudza pada chipatara Because wachikokoda kutswa simbi munyama mako. Handina simba randinokwanisa kuita ipapo. Ipapo pandachi chipatara ndinokwanisa kuswatanza gumbo rako kana ruoko Kwanisa rwako. kutongonama toti chipatara chizvikwanise. Chandinokwanisa kukumbira kuna Mwari kuti Mwari vamunzwire tsitsi. Hongu ararama atobhenda zvishoma ane permanent injury asi Mwari ngavachimubatsirawo kuti aite sekurerukirwa. Oh ndazonzwisisa.
Ko zvakaita seshuga? Shuga regai nditaure ndiritori muno. BP sugar zvinhu izvo zvinokwanisa kana mwari zvekwako mwari vakuda ndinorapa zvichipera ndofunga muri kuona ndorapa zvinogona kuita simbi uyu uchu
wamuri kuona uri papa ndine zvandinozoita zvandinozoisawo ndokwanisa kutodzikisa BP kana kutodzikisa shuga kana iri shuga yakaiswa nemunhu tote distroy ikapera
but kana uchimwa mapiritsi eshuga ina ndikumise kuti usamwa mapiritsi eshuga Mandinzwisisa? Chandinokwanisa ndechekuti tiri kurapa. Mwari andipindura kuti tinokunda ka. Iwe unofanira kuenda kuchipatara. Unofanira kwawakambo vakambokuudza kuti une shuga. Ndiko unofanira kuita sekudzokera.
Anditi kana Mwari vadaira anditi chirwere ichocho e, charejusika ka. Mwari vapindira. Vekuchipatara ndovachakutaura kuti ah pamwe takada zvakuona iwe hauna kodzero yekumwa mapiritsi aya ndo vanokumisa ikoko kweteni okay, ko zvakaita sena hiv hiv handidi kukunyeperai e, zvakamboitika kudhara kudhara ndichangobatwa nengoni ndofunga pane vanhu two ndichiri kurangarira vakarapwa sofa izvezvi zvandikutaura zvava ne15 years but izvezvi ukaini munhu ane hiv handikwanise kumurapa ndotya mwari baba asi kana iriwe ngirozi yauya ichiti ndoda kumurapa kana ngirozi yauya kuti ndoda kumurapa pamwe haana kutsvaga pamba zvakaitika achizive ini nandimise kumwa mapiritsi ake vakambomuudza kuti ndichirwere kuti vachamumisa okay amazvita mubvunzo uyu ndava ndakubvunzira kuti kune vamwe maporofita kunze uku vanoti vanokwanisa kurapa zvirwere zvakaita sana hiv saka ndava ndichida kunyatsonzwonekwa muri kuti muripo here pavamwe ava kana kuti regai ndikupindurei Vamwe varwere vari kuuya kunoku vanozouyawo votsvaga muroyi but vanenge vatokonzereswawo kana uchimwa mapiritsi andidi kunyeberai 95 percent yevaprofiti vedu varipo vari kuita basa ah, tikwanisa kuidistora izokwanisa kumisa munhu kumwa mapiritsi unourayisa munhu and nemosva ndiwe muprofiti Munhu uyo awamisa mapizza akafa ndiwe une mhosva. Ndopaya pandati inini kwaiya kwandiri handiti hatiti une sugar. Mwari baba vataura kuti sugar yaunayo e, ispirit yakaipa nekuda kwegodo nekuti hakuna munhu anogona kuroya munhu asina kuita godo chinhu chinotanga igodo neshanje ndopanotangira kuroya umwe unongotanga toita godo ndopatotangira uroyi inini handigoni kukumisa kumwa mapirisi eshuga mwari vati three days time atiti example mwari wacho three days time idziningirikini shuga ifana nga disappear ini handikumise shuga dzokera kwakwamboti vakambokudza kuti neshuga dzokera kwavari vakuteste kana ndivo vachakwanisa kureta kuti chimiro ichi chinoda kuti umwe pirizi here kana kuti uchimira ini handina kodzeri kumisa umwe mupirizi because vaporofiti vazhinji vamwari kuurayisa vanhu ende imimi vacho muri kubatsirwa Musafe makasvunura sedemba handiti ka? Wabva kwawabva wakanzi une aids wauya wanzi ndoipedza. Usamira kumwa mapiritsi. Dzokera kuti upuruva kune vakambokuudza kuti une chirwere. Usapuruva muromo wemunhu.
Okay, ah, because 95 percent vazhinji vari kufa vachisiiswa mapiritsi okay apa nyaya yezvirwere manyatsonditsanangurira zvindanyatsonzwisisa ko ndanga ndichikumbira kubvunza madzibaba kuti uh, pandapinda ndaona pane Munganditsanangurirawo mashandisiro mashandiro amunoita like munomu ndomamunoshandira kana kuti munoshandira muri kumasowe? Munomu mudare futi nekumasowe. Nekumasowe?
Yeah. Alright ndaona like pane hari nei nei nezvinhu munganditsanangurirawo mashandiro mashandiro azvo kana kuti munee makangoudzwa naMwari kuti muzvishandise kana kuti zvinofamba sei? Okay.
Rege nditaure ndichiti uri mwana wechikoro handiti? Mm. rumwe unoshora ndi unoenda kuchikoro unototakura lunch handiti ini zvekudya pai mukati mandinzwisisa mm. asi iwo usi kudya lunch uri kudya zviri pai zviri mulunch handiti mm. ndiri kuti eh, hari yamuri kuona iyi isi kwedu tinoiti gate munogona mine miteuro yangu yandinoshandisira munhu handigoni kuisa pasi pafloor muri kundinzwa haigoni kupinda mundiro kana muchilanje inokwanisa kugara umu
saka pane musiyano here nekuti ku kunana sekuru vanoshandisa mahari kunozve tiri kusangana nehari ya yeah.
pane type yehari dzavanoshandisa miteuro yese yandinoita kazhinji zvengoni zvamwari bavo zvengorodzi handishandise simbi Kwatuya pamasowe mukowengirozi iri pandiri hazvireve kuti kwese kumasowe mukowengirozi iri pandiri masowe haupinde nebhutsu kana une simbi siya simbi kunze kwemasowe upinda Okay. Ko mira mudziyo futi we mira iroro ndokwasa unokwanisa kuona ukabirwa ukadii zvinhu zvako zvinokwanisa kuzviona ipapo. Mm. I think pane pamwe pachatatotsirira. Saka muri kuti madzibaba imimi Munhu akauya achida ku achida achitsvaga rubatsiro kana kuti aroiwa kana kuti abirwa munhu anokwanisa kutoona pamira anomuona
oh. yeah. but kana amuona chinhu chandinoita kana waona munhu iwe wanti wanga usingazivi mm. akuratidza ndini nekuti inzwa 95 percent yevanhu anogona kuudza munhu problem asingarwari anonotaura zvinhu simbo but iwe akuudza kuti uchafa warwara ndiya Uri kunzwa? Manamatiro, ndiregererei, manamatiro andakadzidza neandakadzidziswa. Mandinzwa? Ndichaita sekuimba zvishoma shoma kuti mundibate. Uri kundinzwa? Pakurarama kwedu kwese tinofanira kugara takagadzirira. Mandinzwa? Ndakanzwa izwi raMwari chiti, Handiuye nhasi, handiuye mangwana, gadzirirai Moze, ndiri kuuya. Airevei? Hauzivi uchafa makuseni here, masikati kana manheru? Gara uri pamutemo yake yaakaraira nesauzingwa dzaunoenda.
Okay. Saka mire rinongoshanda kuratidza matambudziko evanhu chete here kana kuti Yeah. ndokwanisa minini ndaroyiwa ndokwanisa kutoona munhu ari kundiroya ndokwanisa kumuona But nemafambisiro akazviita zvese waunoziva kana unoziva kuti nditina changa ari tinachi achimuona Iye pamire kana uziva kuti ndiba mukuru pita unongoti uno- anoba mukuru pita pachinhu chandoita handidi kuti uvabvunze

Kana Mwari kana kuti ngoni dzisina kundipa gwaidi kuita izvozvo, handifaniri kudarikidza mwero wokuchandisa pauro raMwari panguva yandisina kuudzwa. Okay.
I think madzibaba takufanira kuchipendera zvedu. Uh, munogona kupamazve mhando dzematambudziko like muchingoma lista matambudziko amunobatsira okay. neamusingakwanisi Eh, regai nditi munhu atsvaga atsvaga basa ari kutsvaga basa atambudziwa nekutsvaga basa ndinokwanisa kuvaka achiriwana mutero webasa phiri kune munhu anoona kushanda agobata mari yakawanda but isina chainoita because pane anenge achifollowa every movement unoona ubata mari maoko yakatopera kudhara
ya ndinogona kugadzira zvokuti zvinofamba but reka ndimbodzoka pamachiro zvinomapamira Kana ndikakuratidza munhu ari kuita zvaari kuita, handina kuti ubvunze. Munamato wangu wandichaita ndochandongedzera wega. Andinzwisisa. Waona, unofanira kuvhara muromo wako. Muromo unoona here? Chaona maziso anditi, woona wakanyarara. Mindoro yangu ichavakwa nemunamato wangu. Ndouchandongedzera. Hakuna kwa ndokutendera kuti kana abatwa nezvinhu zvake ndokutendera kuti enda kwese kwaunoda munomurapa. asi munodzoka pandiri because hapana kusunungura pandazunga ndii ndosunungura ndega okay. yeah. saka ndinokwanisa kuvaka atorerwa ava aputsirwa imba yake anipa misha ari kuputsika mabasa mabusiness ehe mamarriages kune munhu anosvika pakukura asina asina mwana asina kuroorwa mbereko zvaisa njonovaka hakuna munhu akapikwa namwari panyika kuti auzvare hapana munhu akazvarwa akapfumbatiswa chakaipa munhu wese mwana achizvarwa nzvarwa akapfumbata pati uchingobuda kunze bedzi spirit inotanga kubvuta zviri mumaoko yomva yasika zvayo ya saka ndinokwanisa kurapa Urwere hwese hwakakonzerwa nemhepo hakuna urwere wandokoniwa kuita sei wandokoniwa kurapa but ndikakumbirawo kuti hatitsanyei ngatidai so kana munamato wangu ndakupa une problem ndokumbira kuti ananga uchiba imbomira kuba uchishandisa munamato wangu kana wana munamato wangu kuno kana unga uchihura imbomira kuhura kusvika upedze kugeza munamato wangu kuti ukwanise kushanda baba ndimbokubatai um, ngatiti munhu aba yeah. aba iye kutoti abirwa yeah. uh, pamwe nyaya dzaakunetsa netsa yeah. kumapurisa neinei yeah. munokwanisa kubatsira munhu akadaro handikwanisi kumubatsira munhu yeah, akaba mm. handikuti kumubatsira kana ndamubatsira akaba kwakabirwa kwaye ndobatsira sei okay saka muri kuti mimi munhu akabira munhu hamukwanise kumubatsira kana iri ngirozi yamwari baba vari mwari baba vari kutaura Mukadzi atora murume wemunhu achishomana ndovakira imba yemunhu. Okay. Ndoida kuti tinyatso munyatsobuda pachena kuitira kuti vanhu vazo vasazofambire mahara Yeah, vazoziva yeah. Kana, zvekufambira. kana watoba hako kwandiri usauya Ah, muvake futi imba negirlfriend. handivake imba yegirlfriend.
Kana ndavaka ndavaka imba yegirlfriend ko muridzi wemurume wakachinja atorwa murume ndovavakira sei? okay. saka kwandiri vanotora murume womunhu gara ugarira kwauri ikoko ini handiite kunoko amubatsire futi munhu aitwa go back to senda nemumwe muna nemumwe womunhu kana uri wangu achikwanisa kudzosera zvinhu zvako handina zvanogona kuita ndingatotutsire
okay mungatowedzere vamwe vazhinji vari kuparadzwa vasina mhosva vari murima ndingatowedzere okay kana utoziva kuti ndiokutokonza usauya kana utoziva kuti ndikuda kuti waane tunhu twako watendeuka wakuda kuti tuchifa ndokumbura kuti uine family yako
unouya nefamily yako kana iwe wanganyanya zvinhu zvako zvakukunetsa uya nefamily yako handiti handigoni kuita eh, chihwande pajekerere
ende hamugone kuvaka imba nemurume wemunhu handivakembaamugone kuoronora munhu akaroiwa akabira munhu handikwanise ndogona but handikwanise ndingatomuwedzera next time asaba Ko ndotozowedzera kuti vanhu vachiona zvaanenge achiita ka havabi. Bozi munhu anotora nguva achitadza kudya siku kuri kutonhora kuri kupisa kuri kunaya ari kutonhora zama kuti avake chi chinhu chakanaka avake mhuri iwoya kwawabva wongozotora woenda woba wakutsvaga nemapurisa ekwanditoti ndokupa muna mari kuti anzwisasungwa handiite izvo ungatozungirwa ipapo pandiri yeah.
okay. pamakatanga kuita zvekuprofita muine seven years maisagara muno munhu anditi ndaisagara muno kureva kuti sofa tinogona kushaya vanhu vanogona kupa chapupu wekuti zvechokwadi asi munomu zvaizvezvi tinokwanisa kuvawana vakawandisa
tovimba okay. kuti vamwe vakatozara panze apa varipo hoo vatoripo mm. zvekutoti tikatobuda panze tinogona kutaura nawo unokwanisa kuvaona kana kutovadedzawo muno vamwe ndotovaitira pamwe ipapa makatarisa okay vachitopa uchapo kuti zvechokwadi zvavakaitirwa nezvakaitika vakawandisa 95 percent vakawandisa

Ndonhamba dzamadzibaba Joshua. Madzibaba Joshua vachiona ndini. Asi kana uchinge wawana nhamba dzangu ndokumbirawo chekutanga wandifonera ndine dambudziko ndokumbirawo kubatsirwa chete. Usandiudza problem yako. Usandiudza chi dambudziko rako. Ini ndindofanira kuzokuudza dambudziko rako. Mune mazuva here amunoti aya ndiwo amunowanika aya amuwanike?
Mazuva ndinawo but vanhu vacho vakawandisa ngendaa zvemazuva kutozorora kwacho vanhu vakawandisa vanhu vacho. Zuva randikatoti handaita sekuti zoro iri ndiye ndatenda kugomo kumutsanyi nemutsanyi andichita nematani ndinga ndatenda kugomo uku ndo wandingatoti ndingatombowanika mukana ngekufema saka vanhu vanogona kungoya anytime anytime
okay vanhu vanogona kufona zve anytime paline nenyu ya yeah. anytime Vamwe munogona kubatsira through phone. Through phone. Vasina kusvika. Vasina kusvika chakakosha. Kunyanya vasiri muZimbabwe.
Chirakaita kuLondon chakakosha zita rake sene mune mutupo. Ndozvandoda. Yamuri kuona ripanze apa isu fai. Okay. Titengerwo nomwe abatsirwo. Munhu waita sei? Abatsirwa. Saka chandinotaura ndechekuti ngatingonama tetikudze Mwari. Anditika. Mwari vagone kutibatsira. Asi pane mwa machallenges ari kuitika. Ekuti vanhu dai Mwari avapa uso. Hakuna muporofiti anonzi anosanganisa ngirozi nemudzimu, ngirozi nemushonga zviwadzana. Inzwa kuti ndisekuru bozo rin'anga kwete kunzi madzibaba ivo rin'anga futi hakuna zvakadaro. Saka munhu iye afa kuwana simba rekuporesa. Saka tiri kuti chii iyambiro yamuri kupa kuvanhu vakaterera?
Yandiri kupa kuvanhu ehe. Kana uziva kuti kuda zven'anga

Kuyembuka kwacho kurikuita sei kurikunetsa but ndinoti dzimwe yaunewo wawana mukana wekuti uchibatsirwa ka spirit iri kukonzera zvarikwe munhu ari kukonzera zvaari kukonzera anotoona every movement yako ndo paunoona uchiti ukada kuta chinhu chinoita pekutanga kuti unobuda neanza chomva chanorema kumberi chotazobuda neanzo unokwanisa kuti right ndani munhu amufambisa ndinada kuroorwa makusvika pokuti right makasvika date kana nguva yemati a ndada uchiroora ndigare nemudzimai zvinonodhakwa futi kokupedzisira bcause aona kudhara saka ndiri kuti kana wafunga uda kubazi rusadzokere kumashure patime iyo bcause time anongotanga kuita zvamwari kana zvengirozi zvine power spirit munhu ari kuita zvaari kuita anotanga kutokunzwa nekutokuona zvauri kuita saka ukadududza kumashure unorohwa kana ufunga kuti right ndada kutodya sadza panapa ndigute imba utodya sadza ipapo usamire kuti anjazorudya rinopora
saka imwe zveyambiro yamuri kupa asi saka yambiro iri kungoenda kuvateereri chete here vanoda kubatsirwa kana kuti nekune vamwewo vamwe vana madzibaba nekune vamwewo vana madzibaba chandinopawo ndechekuti e eh, muri kuti munenge makatsumwa ende makatsumwa asi chandinokumbira ndechekuti ka ngatiite kuti wai dzamwari dzitendeuke dzinamati Ngatiitei basa tinotenderwa naMwari kuti vanhu vari kuuya muchivabatsira vagokudza nekupupura ukuru hwaMwari. Nekuti vaporofiti mungapara mhosva yekuti muri kuzama kuda kuti munamatise vanhu asi muchiitisawo nenzira dzisiridzo. Mhosva inemi. Vazhinji vasingachanamati vakafa vari kuchema nemasekiti vaporofiti. andinzwisisa saka tinoti mwari baba atiitire tsitsi atitungamirire dambudziko mamwe atanzwa kuti isakwenzera asingagoni asingagoni bedzi ndiri kunobata chinhu pamba pemunhu handiiti izvozvo ndoda kugara ndataura handigone kunyepera mwari zvandataura ndo zvandakatumwa ndinovaka muteuro kutobloka kubhulo kwanika ndiko kubhulo madzibaba sori ndakumbokudzoserai mashoko pane pamamboti munhu akabata bata tunhu twake kana twakumunetsa anofanira kuuya nefamily yake munhu akadaro munomuhandla sei imimi musingabate futi zvikwambo zvano zvandinoita kana iyeye munhu iyeye auya chizvinhu zvake zviri kumunetsa handiti ka mm. zvinhu chandinokwanisa kuita inini zviri kukunetsa weya wega kana vachivaya vari two ndinokumbira family yani family yake vauya ini handibate ndinoita muteuro zvandinoita munhu achipuwa haana kuchera zvikwambo pasi asi kuti ane munhu akatomba anogadzira mishonga zvikwambo chandisaka ndo muteuro wangu ndaita mhiko dzangu muteuro wangu ndinodzosera chinhu choo kwakachitora choenda kwakachitora wezi kunoka kuchagariki muri kupisa saka muridzi akanochitora ndiye anodzosera kana kuti inini

Ndini ndinoidaira. Okay.
Saka munhu akafona hapana zvekuzonzi regai tivape kana kuti vamirire havapo. Imi- Munhu anototongoziva kuti ndiri kufonera kuna madzibaba Joshua. Ya, because munhu anogona kufona pamwe munhu atoni munhu akurwara ada kutofa. Okay. Saka munhu hatingamboti ah, panozoda reception anofa munhu.
Mandinzwisisa. Saka imi ndimi munotongo- Ndini ndiye ndito pandiri ndo pane foni. Okay.
Ya.
Ko nhai madzibaba. Uh, imimi munongobatsirira kuno kuchete here kana kuti Zveku munotoita kudenzwa munokwanisa futi kudenzwa kuenda kudzimba dzevanhu? Yeah.
Ndinokwanisa futi kudenzwa kudzimba dzevanhu. Oh. Asi ndini ndichivaka munamato. Pasina ma charges futi? chandokwanisa chete ndechekuti kana ndikati terengwa ndoda kuti ndingada kutengwa chete neye kundi kana ari andishedzo ndiye ndega anondira petoro ndiye kana auya zvikonditora anonditora kana kuda kutenda wada zvaada kupa zviri kwaari chero nzvimbo chero nzvimbo okay. yeah.